Mintirho, Ku avanyisa ka khume mune. Loko Pawulo na Barnaba va ri le Ikoniya, va nghena esinagogeni ra Vayuda ku kota le Antiyoka, va dyondzisa kona. Kuko ku pfumela vunyingi lebyikulu bya Vayuda ni Vagriki. Kambe Vayuda lava nga pfumelangiki va hlohlotela vamatiko, va onha timbilu ta vona ku va lwisa ni vamakwavo eHosini. Hambiswiritano, vaapostola va xa kona masiku layo tala va vulavula va nga chavi nchumu, va titshembele Hosi, yona yi tiyisisa mahungu ya tintswalo ta yona hi ku endla mahlori ni swihlamariso hi mavoko ya vona. Kambe mitshungu ya muti yi hambana, van'wana va yimela Vayuda, van'wana va yimela vaapostola. Kavaloko vamatiko ni Vayuda swin'we ni tindhuna ta vona va ringeta ku endla vaapostola leswo biha ni ku va khandla hi maribye. Loko vona va swi twa, va tsutsumela eListra ni le Derbe, yi nga miti yin'wana ya tiko ra Likawoniya, va fika ni le swimitanini swa kona, kutani va twarisa Evhangeli kona. A ku ri ni munhu le Listra loyi a toloverile ku tshama endhawini yin'we, a lamarile minenge, Hi mpfhuka a velekiwa, a a ri xilema, a nga kalanga a famba ni siku ni rin'we. A a yingisa leswi vuriwaka hi Pawulo, yena a n'wi languta swinene, kutani a vona leswaku u ni ku pfumela ka leswaku a nga hanyisiwa. Hiloko Pawulo a tlakusa rito a ku ka yena, Suka u yima hi milenge ya wena. Munhu loyi o kakatsuku a sungula ku famba-famba. Loko mintshungu yi vona leswi endliweke hi Pawulo, Yi tlakusa rito hi ririmi ra Valikaoniya yi ku, Swikwembu swi tihundzurile swi fana ni vanhu, kutani swi xikele ka hina. Kutani Barnaba a va n'wi vula Zewusi, Pawulo yena a va ku i Hermesi, hikuva a a ri yena xivulavuri lexikulu, na yena muprista wa Zewusi, loyi tempele ya yena a yi ri ehandlenyana ka muti, a tisa tihavi ni vuhlalu bya swiluva enyangweni wa muti. A lava ku tlhavela vaapostola emagandzele a ri ni mintshungu. Kambe loko vaapostola Barnaba na Pawulo va twa sweswo, va handzula swiambalo swa vona, va tsutsumela exikarhi ka ntshungu va ri karhi va huwelela va ku, Vavanuna, hikwalaho ka yini mi endla sweswo xana? Kasi na hina hi vanhu lava fanaka na n'wina hi ntumbuluko. Mahungu lamanene lawa hi mi tiselaka wona hi leswaku mi tshika mintirho leyi ya swahava mi hundzukela eka Xikwembu lexi hanyaka, lexi nga endla tilo ni misava ni lwandle ni swilo hinkwaswo leswi nga ka swona. Eminkarhini leyi hundzeke, xi pfumelerile matiko hinkwawo ku famba hi tindlela ta wona. Hambi swi ri tano, a xi tshikanga ku tikomba leswi xi nga swona hi ku endla leswinene. Xi mi nyikile timpfula to huma etilweni na tinguva ta ndzalo, xi mi andzisela ni swakudya xi tata timbilu ta n'wina hi ku tsaka. Kambe hambiloko vaapostola va vurise sweswo, a swi va olovelanga ku endla leswaku mintshungu yi nga va humeseli magandzelo. Kavaloko ku fika Vayuda lava humaka eAntiyoka na le Ikoniya, va kucetela mintshungu, va khandla Pawulo hi maribye, kutani va n'wi kokela ehandle ka muti, va anakanya leswaku u file. Kambe loko vadyondzisiwa va ta va n'wi rhendzela, a pfuka, a nghena emutini. Kutani hi siku leri tlhandlamaka a suka a ya eDerbe, a ri na Barnaba. Kuteloko va twarisile Evhangeli emutini wolowo wa Derbe ni ku hundzukisa vanhu lavo tala leswaku va va vadyondzisiwa, va tlhelela eListra, ni le Ikoniya, ni le Antiyoka, va ri karhi va tiyisa timbilu ta vadyondzisiwa, va va khongotela ku tiyisela eku pfumeleni, va ku, Emfun'weni wa Xikwembu, hi fanele ku nghena hi maxangu layo tala. va va hlawulela vakulukumba ekerekeni yin'wana ni yin'wana. Kutani hi ku khongela ni ku titsona swakudya, va va veka emavokweni ya hosi leyi a va pfumerile ka yona. Kavaloko va tsemakanya tiko ra Pisidiya, va nghena etikweni ra Phamfiliya. Va dyondzisa rito ePherge, kutani va rhelela va ya eAtaliya. Va suka kona, Va tlhelela eAntiyoka hi nga lava, ku nga kona laha Vakreste a va va kombelerile mikateko ya Xikwembu leswaku va ya tirha ntirho wa xona, kutani va vuya va hetile ntirho wa kona. Eku fikeni ka vona, va hlengeleta kereke, va va rungulela hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi endleke ha vona ni hilaha xi nga pfulela vamatiko enyangwa yo nghena eku pfumeleni, kutani va tshama kona nkarhi wo leha va ri ni vadyondzisiwa.